Үтүө үүммүт саҥа ыйынан буоллун күндү ытык-мааны сахам дьоно сэргэтэ! Биһиги дьылбыт бэһис ыйыгар үктэннибит. Ыам ыйа, сааскы тиһэх ый буолар. Айылҕа бүтүннүүтэ көтөрдүүн-сүүрэрдиин, оттуун-мастыын барыта тиллэр, сэргэхсийэр. Үрэхтэр, өрүстэр быйаҥнаах ууларын сири-дойдуну барытын угуттууллар, мутукча тыллар ойуур иһэ минньигэс сытынан туолар, халдьаайыга ньургуһун тахсар, хонууга, ойуурга күндү күөмэйдээх чыычаахтарбыт эгэлгэ ырыатын тардаллар, күн сирин көҕүлүгэр көччүйэ көрүлүүллэр, оонньууллар диэн буолар. Ыам ыйа үөскүүр, төрүүр кэм ыйа буолар. Көтөр бары кэриэтэ уйатын оҥостоор, сымыыт баттыыр түбүккэ түһэр. Кыыллар оҕолорун бүөбэйдииллэр. Күн-дьыл сайыҥҥылыы итийэр, күөл мууһа сайар, ый бүтүүтүгэр балык ыарыы күөл кытыытыгар тахсар. Бу кэмҥэ саха киһитин үлэтин-хамнаһын үгэнэ буолар. Сүөһүлэр мэччирэҥҥэ тахсаллар, мутукча тыллыытыттан көрөн, сааскы ыһыы дьэ саҕаланар. бурдук ыһаллар, ойуур көҕөрдөҕүнэ хортуоппуйу олордуу саҕаланар. Ыам ыйын саас саамай муҥутуур кэмнэрэ. Ыам ыйын алтыс күнүгэр Дьөгүөрэйэп күнэ. Бастакы кус кэлэр. От бытыгырыыр, сүөһү уоһунан аһыыр буолар. Ыам ыйын ахсыс күнүгэр ырыаһыт чычаахтар тоҕо анньан дьэ көтөн кэлэллэр. Ыам ыйын уон иккис күнүгэр хаһыҥ түһүөн сөп. Ыам ыйын он үс күнүгэр киэһэлик ичигэс уу чуумпу онтон сулустаах түүн буоллаҕына ардаҕа суох куйаас сайын буолар. Ыам ыйын уон түөрт күнүгэр үчүгэй күн буоллаҕына күһүн өлгөм үүнүүлээх, хаҕыс күн буоллаҕына кыһына тымныы диэн биликтииллэр. Ыам ыйын уон тоҕус күнүгэр бастакы сиик түһэр. Сиигэ элбэх буоллаҕына, күһүн элбэх, угурсууну хомуйуоҕун. Ыам ыйын сүүрбэккис күнүгэр, дьэ, сааскы ньукуолун, кэҕэ этэр, сүөһү мэччийэн аһыыр, сайыҥҥы хонуктарбыт саҕаланан бараллар. Ыам ыйын сүүрбэҕис күнүгэр сылаас күн буоллаҕына, сайыны быһа сылаас буолар. Ый туолуута, сайылыкка көһөр ыйбыт, кэммит, күннэрбит дьэ үүнэллэр. Ыам ыйыгар тыаллаах саас сайыҥҥы ардахтаах буолар диэн. Хатыҥ уута элбэхтик сүүрэр буоллаҕына, ардахтаах сайыҥҥы. Саас ооҕуй ситимэ элбэхтик көттөҕүнэ, кураан сайыҥҥа, тымныы сайыҥҥа көтөр уйатын саас тиит күннээх өттүгэр оҥоһуннаҕына, онтон ичигэс сайын күүт диэн буолар. Уһун курааҥҥа көтөрдөр уйаларын саас уу чугаһыгар тутталлар. Ыам ыйын алтыс күнүгэр тымныы буоллаҕына, сүөһү өссө даҕаны икки нэдиэлэ кыһыҥҥылыы аһыыр. Ыам ыйа иэйиэхсит ыйа. Ыам ыйын алгыһа. Күөгэл нусхал, күөгэл нусхал, күөгэл нусхал. Уйгуну оҥорооччу, илгэни биэрээччи, ойуулаах от-мас төрдө, Хамсыыр харамай ийэтэ амарах санаалаах, аһыныгас сүрэхтээх, атаҕар алгыстаах, илиитигэр эҕэрдэлээх, күүгэннээх хоннохтоох, көлөһүннээх-сиистээх, эбирдээх муруннаах, иэгэйэр ытыстаах, биири биэс гынар, биэһи биэс уон гынар күн иэйэхсит ийэ хотун, бэттэх көрөн мичик гын. Күндү сахам дьоно-сэргэтэ, дьэ бу биһиги сааскы ыйтан саамал сайыҥҥа үктэнэр үтүө күннэрбит үүннүлэр. Бу күннэргэ үөрэ-көтө тиэргэҥҥитин, дьиэҕитин-уоккутун ыраастаан, сайыны үөрэ-көтө көрсүөххэйин, чэгиэн-чэбдик буолуоххайын.